bamni na mabhi ndakuti ndingokudaidzai nekuti ana tete vemwana uyu havasi padhuze handiti hmm. ah, hanzvadzi dzake handina ndakangoita mwana one saka bamnini imimi ndima kutorepresenta sehanzvadzi imimiwo ndima kutoita saatete ehe muchimuudza kuti mumereji umu munonzwii munonzwii hmm. eh, nemachallenji amuri kufesa kuti chero ukasazvara ukasashaya mbereko semi anofesa dzakaita sei handiti muri kunzwa mm, mm. Eh, auya mwana wangu kuzondiratidza kwasha saka tangoti mese mubva tibva tamuvheta tione kuti its good here red green kana kuti tingoziva makala kuti aofa okay.
kwasha tiri kumuona
kona izvo handi ndiona kutoti pamadirection ndizvo introduction yeah. tipo mama uyu ndiye mukwasha wenyu anonzi leo anatiti ndiye mukwasha mm.
zvino kuno kunoomberwa kunoomberwa eh, maoko chaiwo ah, kuomberera sadza uku mukwasha haa ah, zvemazuva ano Mm.
Saka naye mukwasha munobva kupi kumusha? Ya, isu tisu wekubikita. Oh, eh, kubikita masvingo. Oh. Yeah. Mumhuri menyu muri vangani? Eh, achitaka zvaro 39. Zvaro 39. Ini ndinopedzera.
zvino magotwa aya ane dambudziko ana mai venyu vanonetsa vanonetsa kozi vanenge vachiti ndiye akavharisa musuo mm. zvekuzoshungurudzirwa mandara yangu iri apa iyi handiaiwa kana musambotya musambotya aiwa havatombotamire iko vanoroora iri ndoka ndakaswa kuzotirizwa kunotaura
nemuchato nekutoti inini samai rudo amekometi women saka ndinotoda kutoti magd 6 apake mabhenzi ewhite apake zvibharuma zvakafuridzwa kusvika uku muri kunzwa eh. tichienda kuwhite wedding yemwana wangu
ndiri komiti amai vekomiti vepano ndini senior roje wemaroje aya to akagara maroje angwa eh. ah, saka inini zvokunyadziswa pamberi pemaroje angu ndonyadziswa mukomiti nemi handidi mwana wangu mamutora achigara muhani room ndikuda kuti anopindouka mu mufull house awa eh, ichozoya ndoo tokura tichita se tichitangidza zvisiri pamwe cheaiwe aiwa mwana wangu zvekunzi tokura zvaitwa kudhara ini ndoda kuti kuti mwana wangu angotangira pamba munye ipapo kana achitanga kungoroorwa napresident ungotanga kuti afirst radi ngaaiti handiti zvokumbotanga tadzidza nhamo hatidi nhamo akaiziwo nhamo hauizive kangani tichidya sadza nekebhi jimbo saka uda unoridyira uko kuti zvaita se rawakadya pano rakwana ezvino its time yokuti ugare eh, high table uchisarudza nyama fo patable hati muri kunzwa bamini mukwasha eh. saka munosenza basa rekuchii manje kuti ndakutozoti mwana wangu uyu ari kutisvosvika achitama elendrod pamba pake
ya kubasa tinoenda kubasa anga sinakuudza here totoenda kubasa ende mazuva ano ndiri busy tikushanda nemahusiku nemasikati basa totakawanda izvozvi kusanda zvongo yeweekend zvotichive paka pataona kutofonerwa futi kundiuya futi kunight shift bhizi yacho ichizopa mari here pane imwe bhizi yenhando e eh, aiwa mari anenge yakatowandawo mazuva vanoona kuwedzera mari ibasa rei
sisi tinoshanda kakuzesa Magetsi zesa power. Zesa zesa. Zesa. Nganga nganga nganga nganga. Ukutotaura unge zvinoshamisira. Ha? Munhu ale munhu ari kuitira utsinye nyika yese. Tese izvo so iwe rudewe. Kanga anochibika nehuni panze. Izvo so kuti mukoma nako chitobva kuperekedza. Hausi kuti wauya kuzobika nehuni panze. Nyararai bamnini. Nyararai. Hamuna chakupa mwana uyu. muri kuzvinzwa rudo izvo so uchibva kuperekedza murume uyu hausi kuuya uzobika panze apa nehuni ndiye anodzima here mama magetsi acho ndikushata kuzivisa ini zvekuti andizivi oh, asi ka muri pamwe chete ndimi munotoudzana kuti ita switch off ita switch on ndongotaura ndonongovhunza kuti ndikupi ndivananguta kuti budiriro ndovana vovavaita ezvino its seven days hatizivi magetsi kana achidzoka anodzoka natworu oenda kunze kwakuedza kuma 3 haatosvike kunze kwakuedza oenda 3 hours tine magetsi ha iwo ndiwo munhu woda murume anoita utsinye hwokudhingura magetsi nyika yese kudzima magetsi ndiye murume woti unoda kupinza naye mvongo murume anodzima pakati peusiku kana udzoka pakati peusiku anodzoka ka achibuda kusati kwachena gara nemari yako ngaga nemari yako
iwewe kana uyo akutoda uyo ngaatonontsvagira owner of masora masora ndo andakutoda wemasora wezesa no pano no Ndakuda wemasora anouya undiisira masora padenga manje mukadaro manje amai ndo kunoda tozomzisa uno wangu amuuzi bami nini ati nemwe mupfupi manje tinoda kuzokwatira kudziva kana pama pama penje yetu magetsi acho bami bate munhu pano ndisati ndasimuka pana ndiri kuda zvemagetsi era nakuta mari ndati bate munhu mane racho ndawo
kunyadzisa mwana pamberi pemukwasha
kunyadzisa chi utsinye hwaari kutiitira isusu ushoma ah. nezuro hamuna kurara nenzara nekuda kwekuti gasi ranga rapereredza
ndatoona hamuzivi zvekuzoziva zvana tete kukambira padenga iye munhu asingaite mwana anozodaidzwa kuti atete anoziva kujaja chii pazvinhu nezvinhu zvekunzi nezvinhu zvezvinhu munhu achititira utsinye wakadai zvino hatizivi maraiti magurobhaya takangotengera mahara ah.